bala lentšu la modimo lentšu la modimo re bala buka ya mmoledi mmoledi chapter 3 re ile thoma from verse number 1 um ke verse e le gore tlwaelegile motheletše batho ba bantšhi re e bala kudu ka magong batho ba bantšhi re e bala kudu kua um ge go ile dikemeding goba gona kua re emelang kana ka kua magong mostly And then lentšu la Modimo le tloga le tlhalosa pepeneneng ka baka la gore mo lefase le re phelang go lona go na le dinako tše di beilwego. Ke ile ka hlalosa gore mokgwa o Modimo o šomišitšeng wa gore go be le nako o šomišitše gore rena batho re se ke be ra itebala re kgone go balela matšatši a go phela gore motho a se ka no bona phela no bona o ka re bophelo itseng obvious case. re re ge re phela re tsebe gore go na le nako ye e le goreng e beilwe ene nako ye nngwe le nngwe ye e beilwego e kgona go phafoša motho gore a se ka ba no bona o kare bophelo bo no ba an obvious case ge re bala lentšu le modimo mo le di-chapter one kere chapter three from verse number one E re dilo ka moka di na le lebaka la tšona. Tšohle di na le nako yeo di di beetšwego ke Modimo lefaseng. Go ra gore nako e beilwe ke Modimo. Lefase le re phelang go lona le na le nako, efela nako e beilwe ke Modimo. Re na le nako ya ge letšatši le hlaba re na le nako ya mosegare re na le nako ya ge le dikela re nako ya ge e le bošego re ya go robala jale nako e be e le ke modimo e le yona e tlišang go phafoša motho gore ge re phela re kgone go balela le matšatši a rena a go phela ka baka la re ge go ka tlhokega nako re ka se kgone go tseba rena motho o gola bokaakang motho o sepela ka nako ye feng goba ditiragalo di diragala ka tsela mang mara nako e re thuša go balela le matšatši a go phela nako e re thuša go balela ditiragalo tša lefasele mo re phelang go lona nako e re thuša go kgona le go kala le dilo ka mokgwa di phelang goba le ka mokgwa le rena re reactang goba re phelang ka gona ke bohlokwa le maatla a nako. Bjale lentšu le Modimo le re dilo ka moka di na le lebaka la tšona, tšohle di na le nako yeo di di beetšwego ke Modimo mo lefaseng. From verse number two e re go na le nako ya go tswalwa le nako ya go hwa Go na le nako ya go bjala le nako ya go tumola, nako ya go bolaya le nako ya go alafa. Go na le nako ya go phušula, go na le nako ya go aga, nako ya go nyama le nako ya go thaba, nako ya go ilela le nako ya go bina, nako ya go lahla maswika le nako ya go a kgobaketša, nako ya go gokarelana le nako ya go Nako ya go gokarelana le nako ya go se gokarelane. Nako ya go nyaka le nako ya go lahlegelwa. Nako ya go lota le nako ya go lahla. Nako ya go kgeila le nako ya go roka. Nako ya go homola le nako ya go bolela. Nako ya go rata le nako ya go hloya. Nako ya ntwa le nako ya boiketlo. Mohola wa maitapišo a mošomi ke eng? goba Mohola wa maitapišo a mošomi ke eng? Motheeletši, gedimo ga fese tše ka moka ke di badile, di be di hlalosa bohlokwa ba nako ye e beilego ke Modimo mo lefaseng, gore ntho nngwe le nngwe ye re phelang mo lefaseng goba mang le mang ya phela mo lefaseng go na le nako ye e beilwego. Ditiragalo tše di diragala mo mothong gore go na le nako ye, go na le nako ye, go na le. nto ngwe le ngwe e diragala mo mothong e na le nako ya tšona ke ka baka le o tla hwetša le gore ga go di-season tša bophelo di change batho ba kgona go go lemoga gore there is something e le gore ya fetoga ka bophelo ba gago ka baka la go ya le ka lentšu la modimo ntho ngwe ke nako ya yona Ge motho a le na le nako ya go thaba, nthowe ke nako ya gona. Ge motho go itlama nyami, nthowe ke nako ya gona. Dinako tše ka moka tše lentšu la modimo le re ke nako ye re e beetšego ke modimo mo lefaseng le re phelang go lona gore re ka mantšu a mangwe go na le dilo tše e le gore di a diragala tše e le gore di sepela ka tlase ga taolo ye e belego ke nako ya modimo gore ke nako ya go thaba modimo e beele jwale Gwa fihla season e le gore dilo di a tšhentšha ya ba nako ya go nyama ntho nngwe ke ka mokgwa modimo a dirileng dinako gore di be ka gona mo lefaseng le re phelang go lona ka mantšong a motšeletše ke rata go no hlalosa gore re se ke ra makala di-season ge di fetoga ka gara maphelo a rena se segolo gore nto e golo gore motho a itshame ka modimo a tshepe modimo a tseba gore modimo ka ra ditiragalo tše ka moka ga tšona modimo o ema le rena modimo o na le rena modimo o sepela le rena go e bala from verse number two e re go na le nako ya go tswalwa ebile go na le nako ya go hwa go na le nako e le gore motho wa tswala ka yona ebile go na le nako e le gore motho o sepela ka yona motheletše ka moka ba re phelang re a tseba gore re tswetswe and re a phela mara batho ba bantši re ne go lebala gore ka ge re kgonne go tswala kana go na le nako goba stage se e le gore re tlo kgona go hwa ka lona nna ke re gona go theeletše ke re se segolo gore a re seke be ra itebala ge re phela re tseba gore go na le nako e re tswetšeng ka yona yes re a phela mara lebaka le beile la nako ye e le goreng ka le lengwe la matšatši re tlo sepela ntho ke lemogang ka modimo ke gore goba sephiri sa modimo ke gore Modimo o diretše gore motho a kgone go estimator gore goba bo ramahlale ba kgone go estimator gore na motho o tswalwa neng mara ntho ba sa kgoneng go e predicta goba go estimator ke gore motho o tlo tloga neng mo lefaseng ke ka baka le lentšu la modimo le le ka le re phafoša go bala buka ya isaiah isaiah o re ga e bolela o re nyakang morena e sa le nako mo nyakeng e sa le lebaka la go ka mmona ka baka la go sešo go fihla matšatši a le gore batho ba tla tla ba re a gona se re se re thabišago ba ke wena gore motheletše go botse kudu ga motho a phela a swere modimo go botse kudu ga motho a phela mo lefaseng a na le modimo go botse kudu ebile go bose ge motho a phela a sepela ka tlase ga letago la modimo ka baka la re mo metlheng e re phelang go yona motheletše go tletse dilo tše dintši tše di diragalang mara se segolo gore motho nna ke re wena ke re o sekebe wa itebala wa ba dumela lefase le go laola mo e le goreng wa itebala la go fepa ka tše le go fepang ka tšona o sa tsebe gore lefase le go iša tahlegong lentšu la modimo go le hlalosa bokeng yela ya baroma chapter 8 lentšu la modimo le go bala chapter from verse number 30 o ya le yona fase e tloga e hlalosa ka mokgwa e le gore lefase le ile la bopega ka gona ya hlalosa ditiragalo ka moka le ka mokgwa e le gore modimo o re rekolotše ka gona paulos o tloga a hlalosa ntše theoga from verse number 30 o tloga a hlalosa ga botse gore modimo o re rekolotše o re rekolotše from molaong wa sebe o re ga hlalosa from buka ya baroma paulos o re ga hlalosa ntše a hlalosa ditiragalo ka moka theoga fase o re go batho ka moka ba beng go kreste o re ke eng ntho e ka re aroganyang le yena o re ge re na le kreste goba ge re tshamile ka yena ke eng ntho e ka re aroganyago le yena a tloga tlhalosa a rena e ka ba lefuna e ka ba lehloyona e ka ba matshwenyego e ka ba tlala dilo tše ka moka o re a go sebe le selo se le ka sete se se re aroganyago le lerato la modimo nna ke re gona ke re motheeletšo gona motheeletšong golo gona Dilo ka moka di beilwe le nako, mara ntho e kgolo gore o seke bo wa dumela bophelo, o seke bo wa dumela lefase, o seka ba dumela mathata le tše ka moka di go aroganya le Modimo. Ka baka la re Modimo yena o gona wa phela, Modimo o gona o rata o ka ba le rena, a re swarele, a swarana le rena mara ntho e kgolo gore e laola ke wena motho gore na o tšea kgetho ya mohuta mang nna ke re gona ke re tšea kgetho ya go itshema ka modimo ge maemo a etla ka maemo e le a boima a ntše a go wela lapelelana nna ke re gona ke re tšea kgetho ya go itshema ka modimo o re ga hlalosa naesimo o re dipotso ke tše ngata e fela dikarabo ke tše nyenyane o re mafase a thuthumela go a direga ditiragalo tše dintšhi mara rena re kgethile go tshepa wena jehova Nna ke re gona ke re motheeletši ka ra ditiragalo tša lefase, kgetha go tshepa yena, kgetha go sepetša ke yena, kgetha go sepela le yena. Modimo a rena, Modimo a rena ga a lahle, ebile Modimo a rena ga a lahletše. Ntho e re bethang rena batho goba ye re lahlang ke gore ge re kopana le mayemo re lemoga gore tumelo ya rena Ke tumelo ye e beng conditional. Batho ba bantši ba tshepa Modimo ka baka la re dilo di ba sepelela gabotse. Batho ba ba bantši ba bontšha ka re ba tshepa Modimo ka baka la re dilo di sa ba thabiša, go sa le monate, go sa tefo, go sa le bose. Mara ge letšatši le thoma le dikela di thoma go sesefala, ke mo o tla bonang gore na motho o eme kae. A ke tlhoke gore ke go lebelele ge o thabile o ya kerekeng o bina diosana gore ke re o tshepile Modimo goba ke re o kgethile go itshaba ka Modimo. mara ka ra mathata o sepelang ka ona ka ra masotlhego ke mo ke tlo kgonang go bona gore na o tshepile modimo go fitlha kae tumelo ya motho ke ge motho a tsena ka ra mathata ke mo re kgonang go bona rena motho o tshepile modimo go fitlha kae gore ke kgone go kala tumelo ya gago ke bona gore na o na le tumelo e ntšhi bokakang go modimo ke bona ka ge go wela ka gare ga mathata motšheletše ge re le ka gare ga tše di bose ke mo tumelo e sa šomeng gona mara ge mathata a thoma a kopana le bophelo a re thoma re kopana le di-challenge tša bophelo ke mo tumelo e thomang go nyakega gona ka baka la re tumelo e leka tumelo e bonagala ka gare ga moleko Ke rata lentšu la Modimo le re Modimo wa rena ke Modimo ntweng. Modimo wa rena ge re thabile e no ba Modimo. Ga se gantši ge re thabile re llela Modimo re re Modimo re ntšhe ka baka la re already re tšwelele ka re ka tše dibotse mara ge re thoma re wela ka ra melapo ya lefu re tshwana le tafita ke mo re thomang go goeletša ka lehlaka ka lentšu le legolo re mmitsa re nyaka a re ntšha ka ra mathata mara nna ke re gona motheletše ke re out of everything yo kopana le yona nna ke re gona ke re o tshepile mang batho ba bantši ne yeso mooko gore ga e tlhalosa goreng go godimo ga pina e o re ba bangwe ba tshephile dintho tsa lefase le a re ba bangwe ba tshephile dinoga ba bangwe ba tshephile metsi ba bangwe ba tshephile tsela le tsela tse dingwe re ka sedimešeng ke tse dintši motho wo mongwe le mongwe ya phela mo lefaseng go na le ntho a e tshephileng ya tsebang gore ga a kopana le mathata o tšhabela go yona mara ke rata lentšu la modimo ge le bolela le re leina la morena ke sebo se se thata e re ba lokileng go ba ba loki ba tšhabela go lona gomme ba phološa na wena go kopana le mathata a bophelo o tšhabela kae na ke re gona ke re tšhabela go morena jesu monga bophelo e le go yena monga tšohle jesu kriste o re lena bohle ba le imelwang e tlang go nna ka mantšo mangwe o ra re ge o kopana le lethotša lefase o se kebe wa tšhabela bathong kgetha go tšhabela go nna go na le motho o e le gore re a tseba gore o re fenyeditše o hlotše lehu o hlotše lebitla o hlotše malwetse o hlotše sebo o hlotše dilo tše ka moka o e le gore nka re kopana le mathata a bophelo re ka tšhabela go yena ke jesu kriste a le noši batho re sa strakela mara batho re sa tšhabela go batho ba e le gore ba sa strakela ka bophelo motho o a tseba gore ke motho ga na maatla go phediša le yena o na le letšatši le lebadile la gore o tlo kgwa mara rena batho re tšea maphelo a rena ra e tshama ka bona mara go na le modimo magodimo wa ileng a šwa a fetša a tsoga ke sešupetšo sa gore o na le maatla a go fenya ebile o na le maatla a go phediša o hlotše lehu ka baka la gore o ile a tsena ka ra lebitla a fetša a boya batho ba bantši re sa ba sa tsene ka ra mabitla letšatši le lekgono ba paletše ko go tsoga mara o gona monka o motee wa ileng a kgona go tsena ka ra lebitla letšo la modimo le re ka tšatši la boraro a tsoga ke yena a fentše lehu ke yena a fentše lebitla ke yena o ka itshamang ka yena o re ge jale ka ge tate a na le maatla a go phediša o re ka ona mokgwa o o file morwa gore a be le maatla a go phediša motšheletše mang le mang ya dumelang go yena o dumela go bophelo nna ke re gona ke re tšeso gona tšeso ke mophološi Jesu ke mophediši, Jesu ke tše ka moka tšeo ka ratang a ka ba tšona bophelong ba gago. Ge o ka kgetha yena, o tla bona phetogo bophelong ba gago. Ke mofodiši ka baka la re lentšu la Modimo le tloga le tlhalosa botse le re ka ditho tša gage rena re fodile moka. Nako e ba mmetha ba ya go mo kokotela, motheeletši e re o go botše Se ba bangwe ba ba sa e lemogo gore ntho e be e tliša tokolo maphelong a rena. Batho ba bantši ba be ba tlhalletše ba lebeletše Bajuda ka moka, batho ba ba be ba le gona tiragalong yeo. Ge be Jesu Kriste a tlaišwa, a bethiwa, a dira dilo tše ka moka, a mokiwa, ba mo roga, ba mo dira dilo tše ka moka, ba mo sega, ba mo beba, ba mo kwara, ba mo dira, ba mo tlaiša. Batho ba bantši ba ba ba sa lemoge ba be ba lebeletše, ba ipotšiša dipotšišo ba re, motho o ba re ke yena re maatla motho o tsošitše batho bakgong motho o kgonne go fodiša batho motho o kgonne go lamolela batho o dirile dilo tše ka moka tše re di bone gore ke dimaka motho o sepela le modimo go tla jwang gore yena a palele ke go e phološa motšheletše go be go sa kgone go gore a ka e phološa lebaka keng o be a tseba gore ditlaiše go ka moka tša ditlaišewang o ba tlaišetšwa nna le wena ke di-punishment tše di be di swantšwe gore di wele nna le wena mara a di tšea ka moka a di rwala godimo ga magatla gage gore a tlaišwe ka lebaka la ka le wena o be a patelela nna le wena o be a patela dilo ka moka a direla nna le wena re tla re humane phodišo re humane bophelo jale motheletše jesu kriste Ge a be a tlaišwa ka tsela yeo, ka ra pelo ya gage o be a ntše a ikwa bohloko, mara a tseba gore ntho e tliša tokologo ka ra bophelo bja motho o ka mo tee. E re ke go botša motheeletši dilo tše ka moka ba di dirigo, o be a bala nna le wena. Re be re le ka gare ga dilo tše ka moka, re be re tletše ka makgopo, re tletše ka dilo tše ka moka, mara a di tšea a di rwala godimo ga magetla a gagwe. Na a se šupetšo ke'ng na? Johane o re ga mmona, O re ga šupetša setšhaba a le nokeng ya Jorodane ya Kholobetša. O re ga rotoga re tla ke le bontšhe šire kwana ya le ye rweleng dibe tša lefase. Jesu Kriste o be a etla mo magetleng o ba rwele dibe tša batho ka moka a ya di šwela koteng ya sefapano. Na ke re gona ke re o se ke be wa itapiša ka lefela ka gore o tla iphološa. mo theeletše ga gona motho ya ka go phološa mo lefaseng ke jesu kriste a le noši ga gona motho yo a ka go iša le godimong le wena ka wena you can't do it on your own ke ka baka le modimo a ileng a bona gore batho ba bantši re a sutlhega re hloka direction a romela jesu kriste gore ka ena re kgone go ya go tate o re ga e bolela motheeletše o re a gona yo a ka yang go tate ge e se ka yena Morena Jesu Kriste o tlile go saba as a road or as a way to the Father. o tlile go bona gore batho ba bantši re be re hloka tsela ye re ka kgonang go ya legodimong ka yona e go sena motho wa a kgwanga ya legodimo at that moment batho ba bantši ba be ba goeletša ba nyaka go bona sefatlhego sa modimo ka baka la dibe tša rena re be re palela ko go bona sefatlhego sa modimo Dihlabelo di be di diriwa ka mokgwa wola wa go ikokobetša go lore Modimo a kgone go ba kwela bohloko. Modimo, Lentšu la Modimo le re o ba di considera, yes, mara go be go sena kwana ye be le matla a go hlatswa dibe. Dibe tšela, madi ala a diphoofolo a be a šomišwa go khupetša dibe. mara go a palela ko go hlatswa dibe morana jesu kriste o tlile go seba eswana ye e hlatswago dibe e seng go di khupetša ka mantšo mongwe ge motho a dira kgwerano ya go kopanela le morana jesu a mo amogela jalo ka morana le mophološi lentšu la modimo le re o hlatsiwa dibe Ka mantšu a mangwe, madi ala a Morena Jesu a hlatswa dibe tša gage, a šala e le wo mošweu. Batho ba re ba ga ba mo lebelela, ba šala ba sa mmona e le mmolai, ba sa bona e le e le mosenyi, ba no mmona e le tšela le tšela. Mara lentšu la Modimo le re go mang le mang ya lego go Kriste ke sebopiwa se seswa e thoma go ba motho wa moswa batho ge ba mo lebelela ba ka no ba ba sa bona tša kgale mara ka gare ga lentšu la modimo lentšu la modimo le re motho o a ka mo gare a e sane wa kgale a e sane mosenyi modimo ga mo lebelela o bona moloki wa mafelelo modimo ga mo lebelela o bona motho wo le goreng o lokafetše ka baka la re e rena re lokafaditšwe ka jesu kriste ga re ba loke ka mediro ka mediro ya lona re ba dira di be re tše ka moka Mara pele ga sefahlogo sa Modimo, Lentšu la Modimo le re rena re lokafaditšwe ka Jesu Kriste. Motheeletše, batho ba ka na ba ba sa lebeletše tše wena o ileng wa di dira, mohlomongwe o le etrankato gore o le whatever ye ba ka ba ba go šupetša yona. Mara Lentšu la Modimo le re mang le mang ya lego go Kriste ke sebopiwa se seswa. e re tša kgale di fetile tša botšela tša tša kgale ba go tsebang ka tšona tše kgopo di fetile e re tše thomang ke tše diswa motšheletše o ka no ba mohlomongwe o tšhaba le go ya kerekeng ka baka la re o lebeletše gore wo mokgopo bokaka go na le batho ba ba ke tšatšang ba ke ahlolago ge ba itebelela ba re batho ba ka ya kerekeng kereke e swanetše bosemamang ka re bosemamang wa bona ke batho ba go homola kudu kereke e swanetše bosemamang ke batho ba ba lokileng wa bona ba ne hlompho Kereke ke ya bosemamang ka gore o ka se ke wa tsoga o ba hweditše kua di-tarven-eng. Kereke ke ya bosemamang ka baka la gore o ka se ke wa ba bona ba dira se, ba dira se. Ge ba re mathata a batho bao o ka se tsoge o ba badile. Rena re no di ka re le re kala dilo tše ka moka. Ge ba re batho ba go kitimišwa ke rena, ge ba re batho ba go senya ke rena. E re ke go botše, Morena Jesu Kriste o tloga a e mention-ne gabotse a re yena ga a tlela batho ba lokilego. o tletše basenyi o tletše babolai o tletše batho ba ka moka o tletše lefase ka bophara ke ka baka le lentšu la modimo le re modimo o ratile lefase ka moka a se ba kgetha a group of people ke ka baka le e ansara dipotšišo tša batho ba ba ipotšišang gore na wy modimo a tlile a seatla mo Afrika Borwa mo mo mo mo South Africa a seatla mo ke mo motintane a seatla mo la eh, eh, eh, Iraq a seatla mentso ba seatla kae kae ba ipotšiša dipotšišo modimo e reng Jesu Kriste a ile a tswala Bethlehema a phela Nazareta a sepela dinaga tšana tšela a setletla ke le gore nage e le gore ka nnete modimo kwa rena e re morana Jesu e se ya ba mosotho goba ya ba mozulu goba ya ba mopedi goba ya ba eng e antshara dipotšišo gore Lentšu la Modimo le re Modimo o ratile lefase ka bophara go bo sena ka mokgwa Modimo Morena Jesu a ka tlang ka dikgala tše di-different ka baka la re e re tlo bona ntho go tšhoša re se ke ra e dumela ra tšhaba mara Modimo mo kgethile gore a tswalo ka moloko wa Dafita e tlile ntho e tlile as a generational gore e tlile ka mokgwa wa melokoloko o swantše gore e be moloko wa Dafita. e se ka ba moloko wa borakgolo khukhu a rena nne e be moloko wa tafita jale ka mantšu a mangwe modimo o be a seba lefase ka bophara ka motho ka o motee fela ke jesu kriste motheletši dipotšišo re ka ipotšiša tšona mara nako tše dingwe re ka hloka dikarabo mara se segolo ke gore nna ke re go wena ke re morena jesu kriste o tlile go kgwela batho ka moka ge dingwaga tše di be di diragala le wena o bo badile gedimo ga ditlaišo tša ba ditlaišwa o ba tlaišetšwa nna le wena gedimo ga polao ya e leng a sepela ka ra yona o be a ikgo a kgwela nna le wena a tsoga a re tsoša rena ba re mo amogelang ge o mo amogela o amogela gedimo ga tsogo ya gage le wena o thoma go amogela bophelo ka baka la gore batho e re ke le botšeng ge lentšu la modimo le tlogo le tlhalosa gore mang le mang ya mo amogelang o humana bophelo jesu kriste re bophelo bo mo go yena o re mo go tate tate o boneile yena gomme mang le mang ya amogelang jesu kriste o amogela bophelo ka mantšo mongwe ge motho a se ba amogela jesu kriste ka gare ga moya wa gage ke motho o ya hwileng o ka no ba ka mahlo re go bona o sepela o phela mara spiritually you are dead and a dead spiritual person cannot enter heaven Motho ya hwileng ka gare ga moya a ka se ka tsena legodimong. Ke motho wa bana le ba ba hwileng ba ba yang diheleng. Ka mantšu a mangwe, ge motho a amogela Jesu Kriste o humana bophelo, bophelo bo e le goreng ke bophelo bo bo sa felego. Ge mohla a etšwa ka gare ga sutu, rena re re mo lebeletše re bona a hwile ka kua mohleng yela. o tšwela pele a phela ene o ya bophelong bophelong ke kae bophelong ke legodimong ke mo morena jesu kriste a tlo a tlhalosa re lentšu la modimo le re o ratile lefase kakaka a ba neela ka morago ga ge ya tshwetso ga lenoši gore mang le mang ya dumelang le itheletše mang le mang ya dumelang mo go yena a humane bophelo a se ka ya tahlegong ka mantšu a mangwe bophelo ke jesu kriste a lenoši efela batho ba bantši ga ba e tsebe ba bangwe ba e tseba e fela ga ba e tshepe mara ke re gona kere it doesn't matter wa e tshepa wa e tshepe motheeletše se segolo kore dumela gobane dilo ka moka di ngwadilwe lentšung la modimo bophelo bo gona bophelo bo humanega go jesu kriste tše ka moka tšeo di hlokang di gona di go jesu ga di bathong batho rena re di ya maletlana mara jesu kriste ke therešo ke ka baka la lentšu la modimo le re a re ke yena tsela ke yena nnete ke yena bophelo dilo tše ka moka di mo go yena a le noši tsela e ke yena therešo ke yena bophelo bo humanega go yena a gona ya ka di humanang go gongwe ka ntle le yena ene a gona motho a ka tšeeng shortcut ya go ya go tate ka ntle ga yena lebaka la gore go rapela se ka ba convince ya re modimo wa go kwa ke ka baka la re you are not connected to him The only way ye ka dirang gore o kgone go ba le this confident ya gore go rapela o gore modimo wa go kwa ke ka baka la tsela ye ke jesu kriste o re a gona motho wa ka yang go tate weta a le mo lefaseng a rapela goba a hwile mohlong a šetša tshelela ka mohlong a gona motho a ka ba le communication between yena le tate ge e se ka yena the only way to communicate with the father re hloka tsela re hloka this network re hloka connection ye ka re connectanto from earth to heaven kore ka mantšho mangwe network ya legodimo le lefase e connecta ke jesu kriste there is no way you can call the father except go o na le jesu kriste jesu kriste ke yena the, the, the mediator goba ke yena the network or the connector wa re kopanya le tate from earth to heaven legodimo le lefase ke poleke e nngwe le gore e, e, e, e arogane lefase ke la senama legodimo ke la semoya go tloga go nameng go ya semoyeng go hlokagala motho o motee ke jesu kriste a gona motho wa ka rapelang a le nameng a rapela tate wa moya go transfera dithapelo go ya go tate wa moya ge e se ka jesu kriste jesu ke yena wa ka kgonang go tšeatšetša mo lefaseng a di iša go papa ya semoya wa lebeng legodimong batho ba bantši re tlhoka temogo ye ka baka la re nyaka go šomiša mokgwa wa senama go rapela tate wa moya mare re hloka moya jesu kriste ke moya e fela o re ga bolela o re lentšu la modimo go ba la bokeng ya bakurante bakurante o re ga bolela o re morena ke moya e re gomme mo moya wa morena o dulago gona ke mo go bago le khunologo jesu kriste gare ga e bolela bokengela ya john chapter 4 a bolela le mosadi wa mosamaria o re ga a bolela re tla ko go botse o re modimo ke moya gomme ba ba mo rapelago ba tlo mo rapela ka moya le ka go rereša no ba e reng na a gona motho wa ka kgonang go communicata le papa ga a sa rapele ka moya le ka therešo na moya le therešo keng batho ba bantši re a interpreta pate e re ke go botše tsela ye lentšu la Modimo ge le re ka moya le ka go rereša le leka go hlalosa gore ba ba o rapela ka mokgwa tsela ye batho ba bantši ba leka go mo rapela ka baka la re ba khunama ba lla ba goeletša mara ke rata mmina thoko mo gore a se meokgo ya lena e ka le tlhetswa godimo ka mantšu a mang a se meokgo ya lena le dillo tša lena. tše di ka convincang modimo gore a arabe dithapelo modimo o araba thapelo ya motho ka motee o e le gore o mo rapela o mo rapela ka moya le ka go rereša na ka moya ra gore modimo re na le le boraro ba legodimo re na le modimo papa re na le modimo morwa re na le modimo moya modimo papa the only way to pray and gore o be convince ya gore modimo wa go kgwa ke tsela ka e tšego ka mo rapela ka eng Ka therešo, therešo ke manna. Morena Jesu o re, Ke nna tsela, ke nna nnete, ke nna bophelo. Therešo e humanegago go Jesu Kriste. If o sena therešo, o sena Morena Jesu, ga gona ka mokgwa o ka kgonang go bolela le Tate. O ka no bolela wa rapela bošego le mosegare, mara the only way ye tsela ye e le gore Modimo a ka go kwa ka yena ke ge fela o mo rapela ka therešo. Ke manna. jesu kriste o re you shall know the truth and the truth shall set you free o re o tla tseba therešo gomme therešo e tla go lokolola therešo ke eng na jesu kriste o re ke nna therešo a gona ya ka yang go tate go ba ka rapelang tate ge e se ka yena ke yena therešo ba ba mo rapela ba tlo mo rapela ka moya le ka therešo And ga re bolela ka moya re bolela ka eng a gona motho wa ka kgona go communicate with the father ntle le molwedi wa bobedi le go yena moya o halalelang ga o sena moya o mokgethwa a ona molwedi ga ona moya mokgethwa ke yena molwedi wa maphelo a rena yo a rometšwe lefaseng go kgona go re ruta le go re hlahla le go re thuša le go dialo tše ka moka ntle le moya o mokgethwa o hloka mokgwa o ka o šomišang wa go ka rapela Modimo Papa, Modimo Morwa, Modimo Moyo, hallelujah. There is no way you can pray to the Father except ka lentšu la Modimo, except ka go ba le Moyo, hallelujah. Jesu Kriste, ge o sena le yena motheeletši, a gona ka mokgwa o o ka kgonang go ya go tate moya o galelang kona gore o re fa maatla o kona o re kgonang go re ruta kona moya o re hlahlang le go tseba therešo morena jesu o re moyao o bohloka gore ke tloge ka baka la re modimo o tla kgona go romela molwedi wa bobedi e lego moya o re o tla le ruta o tla le hlahla ebile o tla le gopotša le tše ke le boditseng tsona the only way gore re kgone go gopola tše dithuto tše morena jesu a re rutileng re kgone go understanda le go kwešiša lentšu la modimo re hloka moya e lego molwedi wa bobedi e lego yena moya o galelang ke yena o le goreng ge re bala lentšu la modimo wa re hlahla a re lemoša a re hlatholela a re ruta ga o sena moya motheletše o bala pebele jale ka kuranta o bangwe le ka magazine wa no bona ditiragalo mara o hloka kwešišo ka baka lare moya o galalelang ke ona motlhatholli ke yena morutiši ke yena tše ka moka tša ka kgonang gore ruta tšona gore re kgone go kwešiša taba tše tša lentšu la modimo Re a mo hloka ka baka la re ge re hloka tsela ye, re ka se ke ra kgona go rapela Tate ka therešo le ka Moya. Na motheeletše ke re gona ke re, a re tlogeleng go ba convinced ka lefaseng le ge le re botša ditiragalo tše dintši, le re botša maaka, le re ruta maaka, re re therešo e humanega Lentšung la Modimo. Tsela ke e tee, tsela ke Jesu. Ge o na le Jesu o na le bophelo. Ge o na le Jesu o na le, o tseba tsela. Ge o na le Jesu O tseba nnete. Therešo ke yena. A go sa nago mo mo ka ikhumanang gona. Batho ba tla go botša di-theory, batho ba tla go botša dilo tše ba di kwešišang, mara tsela ke Jesu. Ge o na le Jesu, o tseba tsela. A go na motho a ka yang go Tate goba a ka kgonang go communicate le Papa ge e se ka Jesu. O e boletše, No one can go before the Father ka ntle le yena nna ke re gona ke re jesu ke yena tsela motheletše dithuto ke tše dintšhi batho ba bantši ba re ruta le gore jesu ebile motho jesu tle ka nama ye jesu o hwile ye jesu a diyang e re ko go botšhe tše ka moka ke ditiragalo tše di diragatše mare se se fetang dilo ka moka ke gore o hwile a fetša a tsoga batho ba sa le ka ra mabitla Monga bophelo o tlile go bontšhisa gore ka nnete o tlilo re hwela dibeng. O hwile a fetša a tsoga. Ntho e ke ntho e maatla e le gore batho ba bile gona ba bagolo le mmamtla maina bona a sale a magolo mara ba sale ka mabitleng. Jesu o tlile a hwa a fetša a tsoga. O ba tsogela naga o be e le tiragalo ya go bontšha gore ke yena tsogo ke yena bophelo. O ba re mang le mang ya ka dumelang go yena a ka seke a hwa mme o tla phela le ka a hwa o tla no tšwela pele a phela. Na wa bolela ka eng na? gore le ka nna le wena re ka feta mo lefatsheng le re phelang go lona mara ka kwa ntlheng ena ga o na le jesu kreste o tlo no tšwela pele o phela jesu ke yena tsela jesu ke yena bophelo ntle le yena a gona ka mokgwa ka gona motho a ka kgona go phela ka gona ke yena a phedišang ke yena a fodišang ke yena a lokolla dilo tše ka moka di humanaga go yena ke ka baka le diope di dira le bolela di re tsela ke yena tsela bophelo ke yena nnete ke yena a gona go gongwe mo ka di humanang gona di humanaga go jesu kreste Motheeletši, Dipoleleti tše ngata ke tše dintši batho ba di bolela, mara nna ke re wena ke re therešo e humanaga Lentšung la Modimo. Ntle le Lentšu la Modimo ga gona ke motho a ka lokologang. Ntle le Lentšu la Modimo ga gona motho a ka tsebang Modimo. Ntle le Lentšu la Modimo a gona ka mokgo motho a ka bang convince ya re Modimo o gona, Modimo wa phela. Nna ke re wena ke re tšea kgatho ka e tee. Kgetha Morena Jesu, o gona ene is available for all. O tletše batho ka moka bala le wena gona mo theeletšong go lona. O wa go bala ka ra tsogo, wa go bala ka ra lotše ka moka. O ba tletše nna le wena. Batho ba bangwe ba fetile ba mahlatse ke ba ba mo amogetšeng ka baka la gore ba tla kgona go ya bophelong. Nna ke re gona ke re mo bophelong o se ke wa leka wa tloga mo lefaseng o se ya wa tšea kgetho ye ka baka la re a go sa le turning back ge šetse motho a sepetše a go sa le gore o tla boela morago wa tla dia ape gape re ka tšea mohlala ge morena jesu a ba bolela ka monna mohume le lazaro lentšu la modimo le tlhalosa ga botse gore ka morago ga ge bobedi ba bona ba setse ba hlokofetše lentšu la modimo le re lazarus o ile a ya bophelong a ya difarong tša abrahama e re monna mohume o ile a ya kae a ya diheleng. Lentšu la Modimo le re monna wokhwi wa mohumi o be a tlaišega ga bohloko ka baka la diheleng. Go bohloko gore ke masehlego, ke ke ditsikinyogo tša meno gore go a lliwa, ga go na khutšo ka baka la bohloko ba ba bo kwa. Lentšu la Modimo le re mola e le gore monna mohumi o be a homotšegile, a humane khutšo, a, a fodile malwetši, go se sane le stress ka gare ga bophelo ba gagwe, a humane pholo. Ka baka la gore lentšu la Modimo le re ga ba sa phela mo lefaseng, o be a tšwele dišo ebile dimpša di molatswa, o ba bolaya ke tlala tlaišega le modidi e lelo tše ka moka, mara a humana bophelo difarong tša Abrahama. E re monna mohumi o re ba kgona go bona ka kua ntlheng yela, a kgona go bona Lazarus ebile a kgona go bona Abrahama. Lentšu la Modimo le re a goeletša ka lentšu le legolo a bitša Abrahama gore a rome Lazarus a emogela meetse le ga ka no re ka ntlhana lenalo sešupetšo se motheletše se be se šupetša gore batho ge ba tloga mo lefaseng re re motho o šwele ga a tsheletše ka kua a go sane go boela morago ka baka le monna mohumi ke ne bonnete gore o ba duma o kare a ka boela morago a phela gape a thoma go rectify di-mistakes tša gagwe a thoma go tšea mahumo mohlomongwe a abela batho a phela le batho a rata batho a phediša batho a thoma go dialelo tše ka moka mara go be go se sa kgonega a re ga botša abraham a reba abraham ge e le gore dilo tše dingwe a di sa kgone gona roma lasaros goba ba bangwe ba gana moo o beng gona ba e lefaseng ba botše bana bešo ka taba ye gore ge o ka ipshina ka dilo tša lefase wa lebala modimo wa thoma go itaola ka lefase wa diatšhe wa tshwana le nna o tlo tla mo ke beng gona o be a sa dume gore bana babo ba tla ba be mo abeng gona na bana babo ke bomang bana babo ke nna le wena mara abrahama o re ga yaraba o rawa bomoshe le bomangmang ba gona kua lefaseng batho ba bantši ba gona ba ega šefankgadi ba phafoša batho mara wa mahlatse kua e amogelago wa madimabe kua e rejectang ka baka lare ba ba e amogelang ba tla tla ba e ba le lasarus mo abeng gona ba ba e rejectago goba ba e lahlago ba tla tla ba eba mo wena o beng gona. Motheeletši, ke leka go hlalosa gore dilo tše ke kgetho ya motho. Wa ikgethela tsela, wa ikgethela tsela. Ke tšepedi Jesu Kriste gore ke yena tsela, ke yena nnete, bophelo. Tsela wa ikgethela, mara nna ke re wena ke re kgetha bophelo. ke jesu kriste gore le wena o humana bophelo le wena mohla o tloga mo lefaseng a o amogele o kgone go humana difaro o kgone go humana khutso ge le gore wa lwala mmeleng o kgone go humana pholo go bohloko gore o kwa bohloko lefaseng o yo ba ko bohloko le ka mehleng yela nna ke re gona kere kgetho ke kgetha jesu kriste a ka go phediša a ka go hlakodiša a ka go lokolla a ka go fa bophelo o seke wa tshwana le lasarose wa le gore mo abeng gona wa itshola ka rapelo o re wa tsakile ka se lemoge ge ba ba ba bolela ka yena ba bolela ka bophelo nna ka iphatša ka ka re nna ke tla iphediša o ba bona o ka re mahumo le motlha a hwile a tla tloga le yena le ka kua motlheng yela o tla no tšwela pele le mohumi le ka kua bophelong mara o ba sa tsebo gore lehumo la lefase le le dira batho gore ba bone o kare ke bophelo ka mantšu a mangwe le be e re ke šomiša mantšu le be le motlaetša mara sa tsebe gore go na le ntho e fa motho maatla bophelo ke jesu kriste lasaros o ile a humana bophelo le wena o ka bo humana motheletše ke le ka goreng re ba lebe sa go bolela gore go na le lebaka go na le nako ya go tswala go na le nako ya go hwa o se ke wa tloga mo lefaseng o se ba tšea kgetho ya go sepela le jesu kriste ka baka la gore o dula mo monna mohumi a beng gona wa itshola wa dula tlaišegong ka baka la gore o tšere kgetho e rong nna ke re gona ke re jesu kriste ke mophološi jesu kriste o na le maatla go phediša jesu kriste ke mophediši ge o na le yena o humana bophelo gona mo o theeletše o le gona o theeletše ke ilo rapela le wena ke ruma molaetša wa ka gore Jesu Kriste ke mophediši ntle le yena o ka seke wa phela ge le gore gona motheletše le mma mohlwa sešo di kgetho go Jesu Jesu Kriste wa modimo morena le mophološi nna ke re go wena ke re sa go fa another chance ge le gore mohlwa mongwe ke mathomo o e kwa taba tše mara ke ne bonnete ba gore batho ka moka lefase ka bophola re a tseba gore Jesu Kriste o ile a ba gona nna ke re gona ke re o ka no ba mohlwa mongwe o nyaka go tšea Jesu le wena o mo dire morena le mophološi ka ra bophelo ba gago Ke ilo rapela le wena thapelo ya boikokobetšo, ya boineelo, ya gore, Batho bjale, ke lapišitše ke dilo tša lefase, ke lapišitše ke go tshepa dilo tša ka le go tshepa effort ya maatla a ka gore ke tla phela. Ne ke sa tsebe gore bophelo bo humanega go Yena. E ke ba convinced ya gore Jesu, yes, ke motho, o pheditše, o dirile dilo tše ka moka, mara ke se na tumelo ya gore Ge nka hwa nka hwa e ke no potsa gore mora Modimo o tla nkwela bohloko botheletše batho ba bangwe ba ba confuse ya gore Modimo o na le kwela bohloko le ge motho a hwile Modimo o kwela motho bohloko ge a sa phela decision ye o e tšeang ge o ka kgona go ikokobetsa wa kgopela Modimo go tshwarelo o tla go lebalela and o tla go fa tshwarelo o tla lebala dilo ka moka a go fa bophelo wa thoma go ba motho o phelang o moswa mara ge o ka diragala gore o sepele Moya wa gago o kgaoge, o se ke wa dira kgwerano ye. A go sa na decision engwe o ka e tšeago? O kgethile, o e kgethetše lefu. Nna ke re gona ke re nako e sa le gona, ge o sa phela nako e sa le gona, go batho ka moka re sa phelang nako e sa le gona. gona mo leng gona ge o le gore wa rata gore le wena o ka humana bophelo bo jesu kriste ke mong a bophelo nka no re gona ka re phagamiša matsogo a gagone mo le gona o lo ntšhala morago ka thapelo yeo e le mokgwa gore mathobela le nna ke a mo nyaka jesu kriste ke ya kwa go boletšwe ka yena e fela ke nna kwa gore le nna ke mo amogele ke lekile lelo ka moka mara fela ke a bona gore ke tlhoka khutšo ka ra moya wa ka jesu kriste gona phagamiša matsogo a gago ke lo rapela le wena thapelo o ntšhele morago e re morena jesu ke kwele lentšu la gago ke a le amogela ka ra bophelo ba ka go tloga tšatši la lekgono Morena Jesu, e ba Morena le Mophološi ka ra bophelo ba ka. Ke a dumela gore Jesu Kriste o ntšhwetše gomme a tsoga ka tsogo ya gage ke humana bophelo ke phološitšwe ka Jesu Kriste ke sebopiwa se seswa ke ya gae legodimong motheletši ge o rapetše thapelo ye ke sešupetšo sa gore wena o dira kgwerano ye ntshwa ya gore wena o nyaka go ba ngwana wa modimo lentšu la modimo go labala bukeng yela ya john chapter 1 from verse number 12 e re go bohle ba ba mo amogetšego ba ba dumetšego leineng la gagwe o ba neile maatla a go bitšwa bana ba modimo nka no re gona ka re mamohla O neilwe maatla a go bitšwa ngwana wa Modimo. Ke a tseba gore e bile di-question tše dintši gore na ke ma e bego ngwana wa Modimo ke be e se be ngwana wa Modimo. Go ya le ka lentšu la Modimo, ngwana wa Modimo ke motho wa mo amogetšego e bile a dumetšego leineng la gage. E re o neilwe maatla a go bitšwa ngwana wa Modimo.